Tabi bala nembiak nemu berita kita nyadi seritu dalam jaku Iban kita deka belajar jalai jaku senentang jaku adjektif. Nyadi kita deka belajar senentang dua bengkah jaku adjektif. Ti keterubah nya jaku adjektif kaya lalu ti kedua jaku adjektif churap. Kitai deka berengkah enggau jaku adjektif gaya. Nama kini reti jaku adjektif gaya? Ha, nyadi, jaku adjektif gaya tu ngena leka jaku adjektif ti nerang tauka nunjukka sisa bengkah gaya. Diatu, kitai deka belajar senentang sesebengkah jaku adjektif gaya enggau chunto ayat iya. Jaku adjektif gaya ti keterubah iya nya beresi. Chunto ayat, Ajung nuchi jari ngena sabun enggau ai ngambika jari beresi sebedau makai. Jaku adjektif gaya ti kedua iya nya regas. Chunto ayat, Stanley suah besenam maya ujung minggu awakka tubuh berasai regas. Jaku adjektif gaya ti ketiga iya nya manah. Chunto ayat, Ai uung nya manah alai mandi. Diatu kita nyambung enggau leka jaku adjektif gaya ti keempat iya nya bagas. Chunto ayat, Lanting nembiak ti bagas laban suah nulung indai iya ngereja pengawa di rumah. Leka jaku adjektif gaya ti kelima iya nya gerai. Chunto ayat. Pemakai ti setimbang patut diambi kitai ninting hari ngichakka tubuh gerai belama. Lalu jaku adjektif gaya ti keenam, chundung. Chunto ayat, Pun nyiur nyin nyau chundung laban dipuput angin ribut demalam. Ah, nya tadi jaku adjektif gaya baka ni bela nembiak mereti. Jadi dia tu kita nyambung enggau jaku adjektif ti kedua ianya nya jaku adjektif curah. Nama kini reti jaku adjektif curah? Jadi jaku adjektif curah tu ianya leka jaku adjektif ti nunjukka Sebengkah curah. Nyadi diatu, kitai deka belajar senentang leka jaku adjektif curah. Aa, kitai deka belajar senentang bansa-bansa curah. Aa, ditu pengajar meri kita gambar ngambi kita nyamai tauka mudah ngelala bansa curah bepelasarka gambar nya tadi. Meh kitai meda gambar ti keterubah. Kasut. Churak nama nya kini? Ha, kasut tu bechurak kuning. Chunto ayat. Kasut nya bechurak kuning. Ha, ayat ti mudah. Gambar ti kedua, gambar bup. Churak nama nya kini? Biru. Ha, chunto ayat. Bup ti dibacha Igat nya bechura biru. Gambar ti ketiga, gambar mayau. Nama kini chura mayau nya? Ha, mayau nya bechura burak. Kita nyebut burak. Chunto ayat. Mayau suli bechurak burak. Gambar ti keempat iya nya gambar baju. Ha ditu kita meda nama kini leka jaku adjektif churak dikena gambar keempat tu? Mirah. Ha churak mirah. Chunto ayat. Sami meli baju ti bechurak mirah. Haa. Diatu kitai neruska enggau gambar ti kelima, gambar buah oren. Churak nama nya kini. Haa, tu dikumbai kitai. Banda, churak banda. Chunto ayat ngena jaku adjektif churak banda tu, Buah oren nya bechurak banda. Ditu kitai meda gambar ti keenam nunjuk ngagai buak. Churak nama kini buak nya? Tu chura chelum. Chunto ayat, Buak Lina bechura chelum. Ditu kitai meda gambar ti ketujuh ha, nunjuk ngagai bungai. Chura nama kini bungai nya? Tu disebut kitai chura kalas. Chunto ayat, Bungai ti dipegai umang bechurak kalas. Lalu gambar ti kelapan, gambar payung. Ha, churak nama kini payung nya? Ha, tu churak gadung. Chunto kitai ngaga ayat ngena jaku adjektif churak gadung iya nya. Laja meli payung ti bechurak gadung. Nah, kati gaya tadi bala nembiak? Udah mereti senentang pelajar jaku adjektif gaya enggau jaku adjektif churak kita tadi? Meri kita tau ngulang baru video tu mungkin kita boleh belajar. Ah, nya tadi belajar kita tentang jaku adjektif gaya enggau jaku adjektif curah. Jadi pengajar meri terima kasih ngagai balan biak.